Ну, әни нидән, 50 яшендә үлде ул, миңа биш яшь иде. Әти әнидән ике, ике җылга кечерәк. Аңарга ничә, 49 идеме, ул үлгәндә, әнигә 50 иде. 48, 48 яшендә калды тол, алты бала белән. И башка иленмәде. Монда авыл хатыннары сугыштан соң, конечно, ирләр кирәк булган, но башка оя кырмыйм диде. Балаларны таратмыйм диде. Менә шушы абыйны өйләндерделәр. Менә мин җиңгәй белән үстем инде. Бер бер нидә, бер җирдә анда үзләренең алты бала, мин шунда, әти шунда. Элекке балалар бит инде Шундый кечкенә иде, монда пеше дә бар әле. Нәҗүбдән җиңгәй мына монда белем дибез иденде, белемдә агач карават тора иде, шунда кайсы сәке буена яталар иде, әләнда нидә Сукыр әби дә торды. Җиңгәйнең анасы Сукыр әби иде бездә булды. Менә шундый. Җитмәсә сыерларны да бозай имезергә өйгә кертәләр иде, сарыкларын да кертәләр иде. Каз ниләре дә утыра иде пич артында.

Оккупациядә не был дип менә аларның да күп партийный булгастым бит инде. Бедный. И из родственников тоже никто не был такой дип инде. Ниченче елда не үлеп китте дисез? 89-да, 89 елда, 83 яшендә.
Аягын кистереп кайткан инде, шуннан соң кайтты, имегез? Да, да, аягын кистереп кайтты. Мин анда шаклаганда, уже бер аягында нитеп.
Ул сөйлидерме сугыш турында истәлекләр? Сугыш турында ул внукларга сөйли иде. Безгә ул сөйләмәде бер дә. Ә внуклар анда өстә бит инде внуклар, алтаулар, мин аларга сөйли иде. Теге бераз капкалап та алгачтын инде, тел ачыла, Алар хаман нитә иде. И төннә шулай нитеп нәрсә урак урак дигән бой дип нәрсәдер шундый саташып та ниткәли иде әле. Бой дип имегез?
Да, да, да. Аха.
Ничектер менә ниләр племянниклар сөйлиләр. Ну, яшь чакта бит инде бик ис китмәгән. Исә исә вакытта күбрәк яздырып калдырырга булганда. Вакытта уйламыйсың бит.
Әле хаман да әтиегезнең батырлыгын хөрмәт итеп, хөрмәт итәләр бөтен авыл халкы бик каты хөрмәтләп искә ала аны. Конечно, Никита Михайлович, хаман Никита Михайлович дип йөрделәр инде. Фамилиясе ничек әле?
Михайлов. Михайлов Никита Михайлович. Никита Михайлович, да. Инесе, и менә аның ниләре дә инде, внуклары да Гена абыйның кызлары инде безнең бер бер абый и биш кыз туган без булдык. Ага. Менә шул абыйның
бер малае Афганистанда булды, служит кайтты. Афганец медальләре бар. Берсе Чечняда служит итте. Алмадылар аны. Таңдырман биш малай ишек алдында алар эштеләр. Гены хәзер шул Алганда служит иткәне бик актив авылда. Бөтен мероприятиеләр, бөтен ниләрне ул уздыра. Менә памятник безнең авылда жасатылган. Кайбыч районы Янсурина авылы, имегез? Да, да, да, да, да, да.
Шул памятникны Авыл колхоздан нидән сельсоветтан бер тин дә акча бирмәделәр. Үзебез халык халыктан җыйдык добровольно кем күпме бирә ала. И менә шулар белән бик матур памятник төзеп куйдылар безнең авылда. Бу сугышта, Бөек Ватан Да. сугышында булганнар хөрмәтенә Сугыш- төзелде. Да, да, да. Кем үлеп калган, кем исән кайткан. Бөтенесе списоклар. Матур итеп ясап менә шул Геннадий Вальтерс инде племянник, внугы әтинеке бик тырыш, бик актив. Менә хәзер бу май бәйрәмен ул тоже чабып җирдә инде аны нитерсен. Без обычно ул бәйрәмнәрне нидә утырабыз идек? Шул күрше сельсовет авылында, иске Тәрбиттә. Ә быел бармыйбыз диделәр. Юлдашлар. Үзебез уздырабыз. Ә клуб бар, нәрсәгә әйтергә инде. Вот. Җырлаучылар бар, биючеләр бар дигән гармончы бар. И бармадык даже шул иске тәрбитләр үпкәләгәндә әле безгә килмәдегез дип. Ә бөтен бәйрәмнәрне анда үткәрә торган иде. Быел юк, уже җитте диләр. Все үзебездә үткәрә башлыйбыз. Һәрбер авылның үз бәйрәме, имегез. Әйе, әйе, әйе, әйе.
Без янәшәниләр булса да инде менә күрше авыллар булса да барыбер бераз сыйлам алышына.

Менә Казисановода рус рус нәрсәләр, рус халкы диләр монда. Әллә ничек диләр инде. Ә крус халкымы нәрсә дә шулай инде. Ә бездә куманю, кубачу диләр. Куманю, кубачу.
Куманю, кубачу да.
Безнең ниләр, крестныйлар инде шулай. Бик интересно. Интересно. Һәрбер авылның үз сөйләше, үз нигезе булган бит инде.
Ну, мин кебесен, конечно, яшьләр хәзер бик керәшенчә сөйләшмиләр дә, ну, мин кайтсам да, китсәм дә, бөтен җирдә татарлар белән дә бөтен җирдә үземчә сөйләшәм. Ә сез инде Казанда күптәннән торасызмы? Күптәннән инде 66 елда килдем дә инде мин институтка. Бер ел укып бетердем, аннары бетергәннән соң бит әле направление белән нигә подберезьегә ярты еллап эшләдем мин анда укытучы булып. Аннары кияүгә чыктым инде, Казанга алып китте. Менә шуннан бирле Казанда 70 нче елдан бирле инде. Считай, Казанда.